Шушы Рамазан шәриф ае турында вәгазь-насыйхәт кылган. Шуңа күрә инде мин бүген вәгазь-насыйхәт кылырга түгел, ә үземә искә төшерергә, чөнки инде Рамазан турындагы хәдисләрне без инде үткән ел күп ишеттек, инде бүген дә шушы искә төшереп, әзрәк аның фазыйләте турында сөйләп алсак, бу инде урынлы булыр.

Бу аять, бу ай, шәһр рамадан аллази унзилә фигел Коръән. Бу айда инде Коръән диде. Кешеләргә туры юлны күрсәтүче һәм дә хакны ялганнан аеручы Коръән инде диде. Менә шушы аятьтә тулысынча Рамазанның фазыйләте кереп беткән. Әгәр дә без карасак, бу айда нәрсә иңгән? Нинди Коръән иңгән дип карасак, менә аның мәртәбәсе нәрсә дисәк, без инде Коръән турында башка мисаллар китерә мөмкинбез. Аллаһ Тәгалә әйтә Хашр сүрәсендә, Хашр сүрәсендә әйтә, "Ләү анзална хазал Коръән ала җабалин лараайтаху хашиан мутасаддиан мин хашятиллах". Әгәр без Коръәнне тауга иңдергән булсак, ул тау җаваплылыгыннан куркып, Кителеп китәр иде. Хәтта ки Аллаһ Субхана Тәгалә шушы җиде кат күк, җир, тауларны бар кылгач, Аллаһ Тәгалә бит бу әманәтне, менә бу Аллаһның кушканнан үтәү әманәтен Аллаһ Тәгалә тапшырды җиде кат күккә, җиргә һәм тауларга. Ибн Кәфир тәфсирендә килгән хадистә Әйтелә, өч көн дәвамында күкләр, җир һәм таулар калтырап Аллаһы Тәгаләдән бу әманәтне алуын сорадылар. Чөнки сорадылар, ә нәрсә соң ул әманәт? Аллаһы Тәгаләнең кушканын үтәү, әгәр дә үтәсәң, сиңа беркем күрмәгән җәннәт. Әгәр үтәмәсәң, газап. Риск. Һәм Алла Тәгалә фәәшфакна ва хамәләһә әл-инсан. Һәм без алар шәфкатьлек кылдык, алардан алдык һәм бу әманәтне кеше алды диде. Бу әманәт атабыз Адәмнән алып әкренләп, әкренләп халыклар килеп килде, китаплар, расуллар аша иңеп барды һәм иң соңгысы булып Коръән иңде. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә Бакара сүрәсендә,

Яни Аллаһ Тәгалә Коръән турында әйтә, бу Пәйгамбәр алейхиссалату вассалам өммәтенә бирелгән түгел, бу бөтен атабыз Адәмнән алып соңгы кешегә бирелгән әманәт һәм нигъмәт. Аллаһ нәрсә дип әйтә? Камил кылдым һәм тәмам кылдым ди. Пәйгамбәр алейхиссалату вассалам әйтте, минем һәм элекке булган пәйгамбәрләрнең мисалы ди, Бер матур, мәһабәт, зәвыклы йорт салган кеше мисалы кебек, ди. Ул аны шул хәтлек матур эшләде ки, тик бер почмагына бер кирпич куймый калдырды. Менә эшләнеп беткән бер кирпич җитми. Шуннан кешеләр әйләнеп, сокланып, кара, ничек матур, нинди яхшы дип сокланып йөриләр һәм

фундаметын салды, кайсыдыр диварын куйды, кайсы түбәсен куйды, ягъни шуларны төгәлләп Аллаһ Субхану Тәгалә Коръәнне индерде. Чөнки элекке килгән китаплар алар бер-берсен тулыландырып килде. Таурат килде. Тауратта анда коры кагыйдәләр генә, законнар гына. Аннары кил, э, аннары килде Забур. Забурда килде инде догалар, зикерләр килде. Аннары килде Инҗил, Тауратны җиңеләйтеп, законнар белән килде. Ягъни алар бер-берсен ничәтләп тулыландырдылар, менә шушы Таурат, Забур, Инҗил җыелган китап тулысынча Библия дип атала. Таурат Ветхий Завет, Евангелие, Инҗил ул Новый Завет дип атала, әйме? Һәм инде Коръән исә килде бөтен китаптан аермалы буларак. Шул ук вакытта мәсәлән Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәндә: "Инна хаза ла фи сухуфил ула, сухуфи Ибраһима ва Муса". Бу сүзләр барысы да элекке расуллар сүзендә бар иде, ул да булса Ибраһим һәм Мусаның сахифәләрендә килгән иде диде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә шушы Коръәнне бөтен китапларны алыштырып һәм Коръән эчендә бөтен кыямәт көненә хәтлек булган кеше тормышында менә бүген без креатив җәмгыять, шулаймы? Без шундый алдынгы заманда яшибез, шулаймы? Әмма ләкин бүгенге көндә безгә һәр кайсыбызга да актуаль булып кала торган Коръәнне Аллаһ Тәгалә иңдерде. Рамазан аенда. Менә бу айның бөеклеге. Димәк, без азизин кардәшләребез керәбез бөтен кеше дөньясына. Бу мөселманнарга гына түгел. Менә һәр сез карагыз. Мин гел шу ике мисал китерәм. Менә беренчесе кеше хукуклары турында законны карагыз. Бүген аны китерәләр, 100 ел элек аны Европадан кергән дип. Иң беренчесе кеше хокукларын күтәргән кеше, ул кем? Ибраһим алейхиссәлам. Ибраһим алейхиссәламгә Аллаһ Тәгалә корбан кыларак кушты кемне? Улын Исмаилне. Ә без беләбез, Шәригатьтә нәрсә бар? Шәригатьтә бар Аллаһның әмере, әгәр дә бәндә бу әмерне үти икән, Аллаһ Тәгалә аны җиңеләйтә. Әгәр аны үтәми икән, Аллаһ Тәгалә шушы әмерне киләсе буынга калдыра. Аллаһ Тәгалә белде Ибраһим алейхиссәламның күңелен, аның иманын белде һәм аны үтәячәген белде. Һәм Ибраһим алейхиссәлам хатыны Хаҗар, улы Исмәгыйль сынау үтте. Һәм алар баласын барып корбан кылды. Без бүген әйтәбез, ничек инде баласын корбан кылды? Җәмәгать кеше барып җиткәч, әллә нинди ерткычлыклар эшли, әллә нинди җинаятлар башкара җәмәгать. Менә шушындый хәлләр булмас өчен Аллаһ Тәгалә безгә аңлатып бирде. Ибраһим алейһиссалам барды, башкарды, үтәде ул Аллаһның әмерен. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтте, миңа кеше корбан кирәк түгел диде.

Чөнки Бану Исраил халкы нәрсәгә, нигә, булмый, юк, без эшли алмыйбыз, дип киреләнде һәм шуның өчен аларның хөкеме нинди хәлдә булды, шулай калды. Ә Расул алейхи салату вассаламга кайчанда Бакара сүрәсенең без яратып укый торган лилләһи аяты иңгәч, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ин тубду ма фи анфусикум ау тухфу юхасибукум бихиллах". Күңелегезгә килгән нинди генә кечкенә фикер булмасын, Барысы өчен җавап бирәсез дигән аять иңгәч, сахабалар килде, я Расулаллах, без намаз укыйбыз, ураза тотабыз, ибадәт кылабыз. Тагын баш миендә булган һәр мизгелдә килгән әллә нинди тиле-миле фикерләрне хисапта контрольдә тотаргамы? Бу мөмкин түгел диделәр. Шуңа Расул алейхи салату вассалам әйтте, нәрсә? Сез Бәну Исраил кебек ишеттек һәм киреләндек, буйсынмадык дип әйтмәкче буласызмы ди? Әйтегез, сәми'на ва ата'на.

җиңел әйтте. Менә әгәр без карасак, менә шушы Коръән, шул ук законнарны алсак, шул ук бүгенге көндә безнең чисталыкны алсак, дәйме? Барысы тамыры менә шушы бүгенге көндә безнең кызганыч тарихта безнең яктыртыла факат Европаның урта э, гасыр чоры, әйме? Әмма ләкин урта гасыр Шундый бер мисал бар бит инде. Дарвин кешелеккә нәрсә китерде, әйме? Хам Әл-Харизми кешелеккә нәрсә китерде, әйме? Әл-Харизми, теге алгоритм дигән сүз Әл-Харизми исеменнән чыккан, шулаймы? Ул беренче иң беренче математикада 0 санын керткән. 0 саны кертү нәтиҗәсендә күпме безнең хисап җиңеләйгән, әйме? Дроплар иң беренче керткән, әйме? Дарвин нәрсә керткән халыкка? Әйме? Ягъни менә бүгенге көндә шушы Коръән рәхмәт итеп инде бөтен кеше дөньясына. Шуңа күрә дә менә шушы Коръән иңгәнен бөтен кеше дөньясы сөенеп, шатланып каршы ала. Кешелек кенә түгел, ә Бөҗәкләр, җәнлекләр. Расул алейһиссалату вәссәлам әйтте, Аллаһы Тәгалә күктәге фәрештәләр, кошлар, җәнлекләр, бөҗәкләр, хәтта судагы балык дога кыла кемгә? Яхшылык өйрәтүче кешегә. Галимгә түгел. Галим турында беләбез хадисне. Әмма бу хадистә килә, яхшылыкны өйрәтүче кешегә диде. Чөнки кайчан яхшылык кеше яхшылык әдәпле, әхлаклы була, шул вакытта бөҗәк тә тапталмый, елга да пычранмый, агачлар да әрәм итеп киселми. Әйме? Шулай итеп, газни кардәшләребез килде, килә безгә, Аллаһ бирса, Коръән иңгән ай. Әлбәттә, бу айны ничек үткәрергә? Ничек каршыларга? Ничек менә бу зур Аллаһның рәхмәтен ничек алырга? Әлбәттә, бит Коръәнне иңүннән сөенеп, ура дип салют атып, флаг күтәреп, әйме? Бер көн бәйрәм итеннәр, шул менә вәссәлам.

Менә бу Коръән аен, менә шушы Коръән иңгән айны бөекләр өчен, хөрмәтләр өчен Аллаһ Тәгалә безгә аерым менә монда два в одном мы ничек әйтергә инде, да? Ягъни арттырып Аллаһ Тәгалә ураза гыйбадәтен бирде. Һәм Кариф шәһр Рамадан аятында Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтә? Юридуллаху бикумул юсра ва ла юрид бикумул уср. Аллаһ Тәгалә сезгә җиңеллек тели, авырлык теләми диде. Карагыз, Аллаһ Тәгалә безгә ярдәм итеп, менә бу Коръән иңгән айны ничек үткәрергә? Ә бит инде игътибар итеп карасак, әлбәттә без намаз укыйбыз, шулай бит инде. Әмма ләкин намаз ул 5 минут, 10 минут, әле анда базарда чыгарга өлгерми, шулай бит инде без уже күпме расчетлар ясыйбыз намаз вакытында. Әйт инде, ә ураза? Ураза син

Ул айны җәннәт капкалары ачыла, тәмуг капкалары ябыла, шәйтаннар богаулана, ул айда барып бар, бер кичә, ул мең айдан карана хәерлерәк. Берәү бу кичәнең, бу айның хәерен ала алмаса, ул кеше мәхрүм булыр. Шушындый Аллаһның мубарәк ае килеп, изгелек кылырга мөмкинлек килеп, аны ала алмаса, ул мәхрүмнәрдән булсын, дип Пәйгамбәр саллаллаһу галәйһи ва сәлләм әйтте. Шулай Пәйгамбәр саллаллаһу галәйһи ва сәлләм әйткән, Рамазан ае җитәр алдыннан бу айда Тамух капкалары ябыла, җәннәт капкалары ачыла. Шайтаннар богаулана һәм игълан кылына. Бөтен җир шарына игълан кылына. Я юнади э, фихи мәләк, фәрештә игълан кылы. Я багил хайр абшир. Изгелек кылучы сөен. Кабул ит ул бөтен нинди Аллаһның бәрәкәте килгәнен һәм, әй, бозыклык кылучы, кысыл, туктал, тыел, дип игълан кыллар. Хәтта Рамазан ахырына кадәр шулай дип игълан кылынып торыр дип Пәйгамбәр алейһиссалату вәссәлам безгә хәбәр биргән. Чыннан да менә бу хәдистә аңлашыла Аллаһның рәхмәте. Җәһәннәм капкалары ябыла, җәннәт капкалары ачыла. Җәһәннәм капкалары ябыла дигән сүз Ягъни, шайтаннар баулана дигән сүз, ягъни син монда үзең йөзгә йөз каласың. Элек без гаепли идек шайтан дип, шулай бит инде. Әмма ләкин монда инде син шайтан дип гаепли алмыйсың, монда син үзең каласың. Аллаһ Тәгалә изгелек кылырга бөтен мөмкинлекләрне тагын да ача. Әле без былай да ачык, тагын да Аллаһ Тәгалә бу кичәләрдә ача. Шулай пәйгамбәр алейһиссалату вассалам Абу Хурайҗинтан риваять кылып әйтә хәдисендә Аллаһ Тәгалә әйтер. Бу кудси хәдис һәрбер адәм баласының гамәле үзенә уразадан башка. Аның өчен мин үзем хисап бирермен диде. Менә монда без утырабыз, һәрберебез ифтара киләбез, әйе бит инде бөтен кеше ураза тотты, шулай бит инде. Әмма ләкин ураза тоту кичереше Һәркемнеке төрлечә. Кемдер бер ике дус бездә бар. Э, берсесе бер айга 40 көнгә гомрәгә китте, Рамазанга бу 4-5 ел элек инде. Ә берсесе нәкъ бу кәҗәгә эссе вакытлар инде. Ә берсесе монда эштә, шабашта теге кирпич белән салуда шөгыльләнде. Шуннан теге гомрәдән кайтканда 5 кило симер кайтты, э, мондагысы 5 кило ябыкты теге Анда да ураза, монда да ураза, әйбит инде. Әлбәттә, изге җирдә, мубарак җирдә ураза аерым ниятне бар ул. Әлбәттә, зур әҗер, әйбит инде. Әмма ләкин инде бәяләү Аллаһ Тәгаләнең һәр кемнең урынына кичерешенә, аның ниятенә карап, Аллаһ Тәгалә аның сабырына карап, үзе аңа әҗерен бирә. Шуннан дәвам итеп әйтә, ураза ул кешене саклый торган калкан, щит дип әйтә. Әгәр дә берегез ураза керсәгез, бозык сүз һәм дә хатыннарыгызга якынаю намекларын да, кинаяләрен дә кылмагыз, дип әйтә. Бозык сүз әйтмәгез һәм дә хатыннарыгызга якынаю, якынлык кылу дигән сүзләрне дә, шундый әйберләрне якынлык кылмагыз. Әгәр берегезне бер кеше сүксә яки кыйнаса, әйтегез, мин уразада, мин уразада, дип әйтегез, диде. Шуңа Расул алейхи салату вассалам дәвам итеп әйтә, җанымны тотып торучы зат белән ант итәм, ураза тотучының авызына килгән хуш ис, хуш ә, булмаган ис Аллаһы Тәгаләгә хуш буйлылан караганда да татлырак диде. Һәм дә ураза тотучыга ике сөенеч, шатлык булыр. Беренчесе авыз ачкан вакытта ризык Нан сыйланып, сөенер, һәм дә икенчесе инде Раббысын белән очрашкан вакытта уразаның әҗерен күргәч, ул вакытта сөенер, диде Пәйгамбәр саллаллаһу Менә бу хәдистә аңлашыла, теге уразаның төп хикмәте ул нәрсәдә? Безне ач торуда түгел. Уразаның хикмәте ул безнең күңелебезне тәрбияләүдә. Телебезне гыйбәттән саклауда. Мәшһүр кыйссаны беләсез. Расул алейһиссалату вәссәлам вакытында ике хатын уразада була. Ураза хәлендә боларның хәле китә. Шуннан Расулебездән рөхсәт сорыйлар авыз ачарга. Шуннан пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям куша алып килергә бер савыт. Менә шул савытка косыгыз ди. Ничек инде болай бит кеше алып тора, ничек инде косарга бу бит инде. Уразада хатыннар. Болар икесе дә әле генә чәйнәлгән канлы ит косалар. Үзләре гаҗәпләнә, халык та гаҗәпләнә. Шуннан пәйгамбәр саллаллаху әйтә, менә бу икесе ди, Аллаһ хәләл кылган әйбердән ураза тотты ди. Һәм Аллаһ харам кылган әйбер белән авыз ачты ди. Берсесе икенчесе белән берлектә алар кешеләрнең гайбәтләрен сөйләделәр ди. Менә шуның ә, беләбез гайбәтнең мисалы, ул кардәшеңнең үлгән итен ашау. Ягъни, менә монда пәйгамбәр алейһиссалату вассалам менә шушы хәдисендә безгә күрсәтә, шушы уразада шушы ач тору максаты түгел, ә ач тору юлы белән күңелеңне тәрбияләү һәм дә телеңне, кулыңны гөнаһ эштән саклау. Инде уразаның фазиләтенә килгәндә, бер Ибн Әйбәттән килә ие. Э, хәдис, ул менә бик киң итеп биргән хәдис. Мин шушы хәдисне әзрәк тукталып китәсем килә. Э, шушы хәдистә Расул алейхи салату вассалам Шабанның ахыргы көнендә әйткән: "Әй кешеләр, сезгә мубарак олы айның күләгәсе төште", диде. Янә Рамазан ае якынайды диде. Менә бу хәдистә һәм алда хәдисләрдә Пәйгамбәр алейхиссалату вассалам Рамазан аен атады мубарак ай диде. Бәрәкәтле ай диде. Нәрсә ул бәрәкәт? Бәрәкәт ул әз керемнән күп табыш алу. Әйме? Әз керемнән күп табыш алу. Әлбәттә, Пәйгамбер алейхиссалату вассаламнан сорыйлар иде. Менә бит элекке кавымнар озак яшәгән. 500 ел, 1000 ел. Менә хәзер 500 ел гыйбадәт кылган кеше белән без ярыша алабызмы? Узыша алмыйбыз, шулай бит инде. Нәкъ менә Аллаһ Субхану Тәгалә пәйгамбәр саллаллаху алейһи өммәтен кыска гомерле, 70-80 еллы гомерле итеп бар кылып, әмма менә һәр елны Рамазан аен биреп, Рамазан аен бәрәкәтле кылды. Шәһрун фиһи ләйләтун хайру мин әлфи шәһр. Бу айда бар кичә кайсысы мең айдан хәерле. Бәрәкәте нәрсәдә? Мең ай. Ине кич югы син ураза тотып кына, тәрвих намазын гына укып кына ихластан башкарасың икән, һич шиксез син бу кичәгә туры киләсең. Ә 1000 Ай, ул безгә якынча 83-84 елга туры килә. Димәк, син бу менә 20 ел ураза тоттың икән, инде син якынча анда 300-400 ел гыйбадәт кылган әҗергә ия буласың. Әйе бит инде. Шулай Расул алейхи салату вассалам дәвам итә. Аллаһ Тәгалә бу айның көнен сезгә ураза тотуны фарыз кылды.

Сәхәр тәмамнан алып, кояш баеганга хәтлек без нияттә. Шулай, теге, син ашыйсыңмы? Юк, нияттә әле, шулаймы? Нинди нияттә? Тегеләр сүтеп карасак, ураза тотарга. Нәрсә ул ураза тоту? Ул Аллаһ ризалыгы өчен үземне Ризыктан, эчемлектән тыеп торам һәм менә үземне инде контрольдә тотам, Аллаһ ризалыгы өчен. Димәк, унҗиде-унсигез сәгать син нияттә, гыйбадәттә. Димәк, тәүлеген синең көнен гыйбадәттә үтте. Ә кем инде Рамазан аенда имам белән бергә тәравих намазын укый, ул төне буе намаз укыган җирен ала. Имам белән уйтерне укып кайтып китә, ул төне буе намаз укыган җирен ала. Әле аеруча иртәнге намазы мәчеттә җәмәгатьне укыса хәзер, син уж тәүлек буе гыйбадәттә үткәрәсең. Карагыз әле. Менә бу Аллаһы Тәгаләне безгә биргән олы бүләге. Шуна пәйгамбер саллаллаһу дәвам итә. Берәү шушы айны бер изгелек белән Аллаһка якынайса, ул Башка вакытта бер фарыз гыйбадәтен үтәгән әҗергә ия булыр, диде. Ә берәү бер фарыз гыйбадәтен башкарса, ул 70 башка вакытта 70 фарызны үтәгән гыйбадәткә әҗер булыр, диде. Карагыз әле. Моны теге ни түгел инде, без тагын экономистлар, без инде теге тагын сөйләп, ә өлсәм намаз укымасын ала икән, Рамазанда укыйсын да бит инде, бөтенесе дә еллык исәпләнә икән. Әлбәттә, аның турында сүз бармый. Нигә фарыз намаз дип әйтелә? Чөнки бүгенге көндә киләләр, хәзрәт дип менә шундый бер шундый супер кабул итәр бер теге дога өйрәтәләр, шундый супер бер намаз өйрәтәләр, нинди шундый бер теге менә особый ниндидер да. Фарыз намаздан да саваплы намаз юк. Пәйгамбәрнең сорады, "Я Расулуллах, миңа ишетелә торган дога вакытын әйт әле", ди. Менә кайчан иң әйбәт ишетелә дога ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә кабул итә дога кайчан ди. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи диде, һәр йөкләтелгән намаздан соң, биш намаздан соң һәм тәһәҗҗүд. Төнге намазда. Менә шушы. Һәр йөкләтелгән намаздан соң, менә без бит инде укыйбыз да, чыгып чабабыз, шулаймы? Нәрсә дога кылырга, шулай бит инде. Зикариттин дога кыласы юк, әйеме? Менә хадис, сахи хадистә килә. Ягъни һәр йөкләтелгән намаздан соң фарызынны, сөннәтенне укыдың, зикерне әйттең һәм менә, менә доган кабул вакыт, менә ә без эшибез. Тизрәк чыгып чабабыз, әйеме? Менә безгә кулга бирелгән. Һәм менә бу хәдистә килгәнчә, ягъни фарыз гыйбадәте, ягъни син нәфил гыйбадәт кыласың, сиңа уже фарыз гыйбадәте әҗер языла. Ә фарыз үтәгән өчен инде 70 фарыз әҗер языла. Ягъни бу хәдистә нәрсә аңлашыла? Теге аңлашыла бу айның бәрәкәте, бу айның өстенлеге. Ә инде син ул фарыз намазны мәчеттә җәмәгать белән укысаң,

Сабырлык нәтиҗә җәннәт. Чыннан да кешедә тормыш итәр өчен, җәннәткә керер өчен кешегә иң кирәкле сыйфат ул сабырлык. Сабырлык дип әйткәч, без аңлыйбыз ниндидер теге кайгыга сабыр итү дип. Юк. Кайгыга түгел, рәхәтлеккә сабыр итү.

Шуңа менә бу Рамазан аенда без үзебезнең хәләл булган ризыкларыбыздан тыелып, без үзебезне кулга алырга өйрәнәбез. Сорау бирәләр, ә бит балаларга ураза тотарга юк, менә һәм мәктәп башлана шулай бит инде. Ничек бала ураза тотарга дип. Уразаның бит әһәмияте иртәнге сәгать 3-тә торып, кичке кояш баеган хәллек ач тору түгел. Бу безгә, акыллы, балигъ булган кешеләргә йөкләтелгән фарыз. Әйме? Ә ураза ул нәрсә? Ул үзеңне тыярга өйрәтү. Безнең әти-әни өстендә бурыч балага менә бу үзен тыярга өйрәтү, тәрбияләү. Шуңа әлбәттә син аны мәҗбүри иртән торып, теге әлбәттә теге, мәсәлән, 5-6 яшьлек бала турында бара мисал өчен бит инде. Ә син аңа 5-6 яшьлек бала болай да синнән кич белән авыз ачарга тели, шулай бит инде, аны ашарга, ашарга аңа юк. На обед ашый да, сәхәргә керә, шулай бит инде. Әздән тамагы кибеп китте, су белән авыз ача да, тагын ураза керә, шулаймы? Ягъни уйнап булса да ураза керәм дип тәрбияләнә. Ә инде 10-11 яшьтә ул инде үзе синең белән бергә торып, сәхәргә торып, үзе ураза тота башлый. Монда әти-әни өстенә бурыч баланы менә шушы ураза тотарга ияләндерү, аны кызыктыру. Чөнки әйткәнебезчә, уразаның иң төп максаты кешедә сабырлык тәрбияләү. Шулай бер бәдәви мин бу Рамазанга түгел, гомумән башка көнгә кагыла. Бер бәдәви юлчы юлда туктаган, ризык әзерләгән, ашап утыра, күрә бер бәдәви үтеп бара. Шуннан теге үзенә ашап утыру кыен бит, әйдә кил, рәхмит, аша дип әйткәч, эссе көн, теге бәдәви әйтә, юк ди, мин нияттә ди. Ди. Шундый эссе көн, чүлдә барасың, ди. Ничек син барасың да, ди. Шуннан инде бу бәдәви әйтә, мин туганчы бу дөнья булган, ди. Мин үлгәчә бу дөнья булачак, ди. Шуңа күрә көнемне әрәм итәргә теләмим, ди. Чөнки чыннан да җәмәгать мин аны алдагы мәҗлесебездә сөйләгән идем хадисне. Пәйгамбәр алейхи салату вассалам әйтте. Кыямәт көнендә без басып торабыз 50 мең ел кояш астында. Һәм менә шушында бездә кирәк сабырлык. Менә шушында безгә кирәк ныклык. Ә нәкъ менә хәдистә килгәнчә, кешегә сөенеч беренчесе бу дөньяда ризык ашкан вакытта. Әлбәттә, без теге авыз ашкан вакытта сөенеч дип әйткәч, инде ашау түгел, ә нинди сөенеч бездә? Аллага шкер. Үземне җиңә алдым. Аллага шкер, бүген дә тотып чыктым. Әйе бит инде. Ә инде ахирәттәге сөенеч кайчанда менә син шушы уразаң сәбәпле Аллаһ каршына 50 мең ел сусамыйча Хәут чишмәсеннән су эчеп, әйме, басып тора аласың. Менә шушы инде безнең уразада тәрбияләнә. Шуңа күрә инде Теге намазның әһәмияте турында, хаҗның әһәмияте турында кемгәдер сөйләргә кирәк булса, әмма ураза тотуның әһәмияте турында инде иманлы да, имансыз кешегә сөйләшү юк шул бит инде. Хәтта аны бу фәнни яктан да инде ураза тотуның кешенең тәненә файдалы икәнен әйттеләр. Әлбәттә, бу файда өчен түгел, ә инде кеше тәрбияләр өчен. Шуннан пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте тагын бу айның үзенчәлеген, Ва шәһрул муасәт. Бу ай узышу, ярышу ае диде. Әгәр без карасак, безнең бу дөнья килүнең бөтен максаты нәрсәдә? Ярышу. Менә Аллаһ Тәгалә безнең һәрберебезне сыйфатлады нәфес белән. Безнең бар нәфес, безнең бар көнчелек Бигрәк тә күп арада, әйме? Уздыра, уздыра, уздыра, уздыра эшләү әйбәт инде. Бу яхшы сыйфат, менә бу салган сыйфат әйбәт инде. Һәм ә кайсы якка моны куярга дигәндә, Аллаһ Тәгалә Хәдид сүрәсендә әйтә, һәм гомумән мен теге эшмәкәрләргә эшмәкәр кешеләргә, теге ир егетләргә киңәш бирәм, Хәдид сүрәсен укырга. Тәфсир укып чыгыла. Тимер сүрәсе. Исеме дә Тимер дип атала аның. Чөнки Тимерне факат көчле кеше, Тимерне факат гайрәтле кеше генә аны җиңә ала. Шулай бит инде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бу сүрәдә нәкъ менә кешегә, ничек дип әйтик инде,

Җәннәткә ашыгыгыз. Ул Аллаһ Тәгалә иман китергән һәм Расулына иман китергән кешеләр өчен әзерләнгән, диде. Ягъни безнең бурычыбыз нәрсә? Җәннәткә ашыгу. Әйе бит инде, бер-береңә узышу. Шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән, караңгы төн җитә дип, караңгы төн алдыннан ашыгып эшне бетергән кебек, изге гамәл кылырга ашыгыгыз дип әйтә. Нәрсәгә аерым икенде намазына Аллаһ Тәгалә мәсәлән игътибар иткән? Хафизу галә салати ва салатил вустада урта икенде намазына басым ясаган. Нәрсәгә? Чөнки бу ур кояш баи караганча тизрәк эшне бетерә кирәк. Базарда да нәкъ сату вакыты гарәпләр шундый вакытта булган әйме? Ягъни менә шушы кояш баеганчы эшне бетерергә тырышкан кебек, кар яуганчы эшне бетерергә тырышкан кебек, изге гамәл кылырга ашыгыгыз, чөнки кеше иртән мөэмин уянып, Кичен кяфер булырга мөмкин. Яки ул кичен мөэмин булып, иртән кяфер булырга мөмкин. Ул дөнья әйбере өчен үзенең динен сатыр, диде. Шуңа иртәгә соңра калыр түгел, ә ашыгыз. Бүген иртән торды икән, зикеренне әйт, изгелегенне кыл. Шулай пәйгамбәр саллаллаһу әйткән, әй кешеләр, Үлем килгәнче тәүбә кыларга ашыгыгыз һәм дә төрле эш белән мәшгуль булганчы изге гамәл кыларга ашыгыгыз һәм үзегез һәм Раббыгыз арасын Аллаһыны күп зикер кылу белән, күп садака бирү белән, яшерен һәм ачык садака бирү белән Аллаһ белән ике арагызгны ныгытыгыз диде, элемтәне ныгытыгыз диде. Шулай пәйгамбәр саллаллаху әйткән, өммәтем өчен иң курыккан әйбер, ул да булса нәфескә иярү һәм еракка өметләр баглау. Нәфескә иярү кешене хакыйкатьтән адаштырыр, Ә инде еракка өметләр баглау, ул кешене ахирәтен оныттыру, диде. Әлбәттә, еракка өметләр дигән сүз дөньяви як турында түгел, ә ахирәви як турында. Әйе бит инде. Пәйгамбәр саллаллаһу сорагач, я Расулуллаһ, насыйхат бир дип әйткәч, пәйгамбәр саллаллаһу әйткән, намазыңны саубулашу намазы дип укы диде. Һәр намаз укыганда инде бүтән намаз укымыйм дип. Яни менә бу хадисләрдә без күрәбез нәрсәне? Изгелек арттыру. Тагын бер хәдистә пәйгамбәрдән соралгач, я Расуллах, мине җенки кертә торган гамәл өйрәтелә дип әйткәч, пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйткән, сиңа Аллаһка күп сәҗдә кылуны кушам ди. Ни хәле күбрәк сәҗдә кыласың, шул хәле хәерлерәк. Ни хәле син сәҗдә кыласың Аллаһка, Аллаһ шул хәле сине дәрәҗәне күтәрә һәм гөнаһларны кимтә ди. Менә кызганыч, Рамазан ай башлангач, бездә бәхәс башлана. Ничә рәкәгать Тәравих укырга. Нәрсә турында сүз бара бу? Ничә рикәгать тәравих укырга? Пәйгамбәр алейхи салату вассалам әйткән, "Мән кама рамадана" Пәйгамбәр саллаллаһу фәлән ничә сәгать, ә фәлән рикәгать намаз укыгыз дигән бернинди дә сүзе юк. Пәйгамбәр саллаллаһу әйе, 8 рикәгать укыган, әйе бит инде. Ләкин бит Пәйгамбәр саллаллаһу безнең кебек бит Иннах тәлә көлхул укымаган бит. Ул бит бер рикәгатьтә Бакара, Ниса сүрәләре хәтлек озын сүрәләр укыган. Хаман 8 рикәгатьтә берничә сәгатькә сузылган. Артына басып торышлары кыен булган. Озак басып торырга кирәк булган. Рәхим ит менә 8 рикәгать укы син 2 сәгать басып торып һәр рикәгатьтә. Рәхим ит, бернинди монда каршылык юк. Бу бит мән кама. Рамазанның төнен басып үткәрәсең. Кама, кыямда үткәрәсең, әйме? Яны кыямда ничек үткәрәсең? Кыямда озак итеп Коран укыйсың. Ә озын итеп Коран укый алмагач, Умар ибн Хаттаб вакытында ничәтте? Кеше авыр була башлагач, шушы 8 рикагатны 20-гә бүлде. Шуннан соң кешедән гел гыйбрәт булып автоматика э, күчмәс өчен һәр дүрт рикагат саен әзрәк тәравих ял итеп алуны. Менә шушындый тәртипне гадәткә кертү Умар радиаллаһу анһу. Ну, 20 рәкәгатьтә сәҗдә кылды күбрәкме? 8 рәкәгатьтәме? Мин килешәм, әгәр 2 сәгать син 8 рәкәгать укысаң, монда теге сүз юк. Әйме? Әмма ләкин 1 сәгатьтә син ярты сәгатьтә 8 рәкәгать укып кайттың ди. Анда 50 минутта 20 рәкәгать укыдың ди. Рәкәгать саны, сәҗдә саны күбрәк бит газиз карашлар. Тагын нинди дәлил кирәк менә монда? Тагын нинди бәхәс кирәк? Шушы Рамазан аенда иң олы әйттек, фарыз ашыктыру дигән әйбер ул да булса фарыз намазларын. Фарыз намазларын җәмәгатьтә мәчеттә укырга. Җәмәгать белән бергә укырга. Син укыдыңмы? Менә мин укыйм, җәмәгать белән мәчеттә укыйм. Менә моңа өчен без иртәге намазга торып килү кыен, безгә зур форсат хәзер иртәге намазны мәчеттә укырга. Инде элек әйтәйек, эш күп дип инде, хәзер менә апрель ае. Аллага шөкер, Алла рәхмәт әле, кар да бетмәсә дә алайса. Эш тә юк, шулай бит инде. Ягъни, иртәге намаз да иде гадәттә, ник иртәге намазы мәчеткә килеп укыйк. Тәравих намазы тулынча имам белән бергә тәравих намазы витрны укып тулынча укып кайтыйк. Я гадәттә ник менә шуны арттырыйк үзебезгә. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләм әйткән, "Афдалус садакати

Син варисларыныкы була ди. Менә Рамазан айы, садака бирергә. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте, "Али кулли муслим садака." Һәр бер мусульман кеше садака бирергә тиеш диде. Кемгә диде? Һәр байга дидеме? Без теге закат дигән күрәбез, ә, миңа түгел. Закат миңа түгел. Да? Пәйгамбәр һәр мусульман садака бирә тиеш диде. Ачламаз, мин бу тема керәм. Чөнки әгәр кеше садака белән мәшгуль икән, аның теләсен сөйләп йөрү вакыты калмый. Я Расулуллах, акчам юк ди. Алайса, менә сүз эшлә ди, җитештер ди. Җир утыртасың, менә сүз эшлә ди. Үзеңә файда булыр ди, башкага садака бирсен, өлешенә чыгарсың ди. Аны булдыра алмасаң ди. Алайса ди, кемгәдер ана күтәреп булышын, булышын. Я утыртып бар, янәсә шәтәй бит инде. Машина утыртып кешене алып бар побытия бит инде. Йа Рәсүләллаһ, аңсыз булдырмасам, ди. Алайсам, яхшы сүз сөйлә, ди. Йа Рәсүләллаһ, ә гына булдырмасам, ди. Алайсам, гөнаһ кылма. Ну, чүп ташла мине хәтта инде, ник артыннан агызып җибәр инде. Арт... Ну, пычратма җир өстенә хәтта ким дигәндә. Ягъни нәрсә турында сүз бара, җәмәгать? Менә бу Рамазан ае, узышу ае. Менә гади генә мисал. Менә авылдан киләбез, фәлән апа тора. Ну, утырт та машина, утырт та аны авылына кайтарып куй, авырмы? Ну, ничә, ну, ничә грамм бензин китә синең? Ну, ковригым чиранды инде, ярар инде, ну, юып куярсың инде. Ну, авыр эшме бу? Авыр түгел бит инде. Атка, арбага утыртып, ат ашатасы юк бит инде. Бернинди авырлык юк бит инде. Ягъни, җәмәгать, ниндидер Кирәк түгел эзләргә, мин менә ниндидер шундый зур, бөек бер изгелек эшләр идем дип, әйме? Синең кулыңда нәрсә бар? Син кибеттә сатучымы? Син әйбер җитештерүчеме? Син машина йөртүчеме? Син намазга намазга йөрүчеме? Ягъни нинди изгелек кыла аласың? Бу айда изгелек кылыйк. Ашыгыйк, бу нәкъ менә безнең бер-беребез белән узыша торган ай. Айсәм кайвакыт сорау бирә, хәзрәт ди, исемен әйтеп ифтар үткәрсә ярый микән ди теге исем исем әйтер әйтмәкчем кешене ди, рия булып әйтте ди. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи булды. Табук сугышына ялгышмасам әйме? Абу Бәкер килде, әй, Гомәр радиллаһу анһу килде һәм сорады, Күпме алып килдең? диде Гомәрдән. Ярты малымны, диде. Абу Бәкер килде, Күпме алып килдең? диде. Тулы малымны, диде. Нәрсә бу? Показуха кылдымы Абу Бәкер белән Гомәр? Рия. Шулай бит инде, күрсәтте бит инде. Ярты мал, бөтен малымны китердем. Бу рия бит инде, шулаймы? Тышкы яктан караганда. Әмма пәйгамбәр махсус сорады Абу Бәкер Гомәрдән, чөнки алар күңеленә рия керми. Ә күрсәтте Бик авыр вакыт, зур ярдәм кирәк. Һәм пәйгамбәрс күрсәтте планканы, менә күрәсезме? Абу Бакр бөтен байлыгын китерде, ә менә күрәсезме, Гомар ярты байлыгын китерде. Тышкы яктан караганда рия кебек, шулаймы? Күрсәт, әйдә җәмәгать, мин ифтар үткәрәмен, син чакырам ифтарга. Безнең як татар көн көнче бит инде. Күрше ифтар үткәрәч, әнчә мин үткәрмим, әйеме? Һәм менә шул изгелеккә син сәбәпче буласың. Шуңа газим кардәшләребез менә бу айда Яз узышу, бер-берең белән ярышу ае. Шуңа нинди генә изгелек булмасын, аны кылырга ашыгыйк. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шушы айның изгелекләрен дәвам итеп әйтә. Бу айда мөэминнең ризыгы киңәер, артыр. Берәү ураза тотучыны авызын ачтырса, ул кешегә гөнаһын ярлыкауга сәбәп булыр һәм уттан котылырга аңа сәбәп булыр, һәм дә теге кешенең уразасы тоткан савабы аңа булыр, ул кешенең уразасы кимемәгән хәлдә. Шуңа әйтте, Йа Расулуллах, менә әйткән хәдиснең дәвамы, Йа Расулуллах, ә без кеше ашатырлык ризыгыбыз булмаса, дип әйткәч, пәйгамбәребез әйтте, кем дә кем ди, бу савапны Аллаһ Тәгалә бирә ул кешегә, ди, кем дә кем ураза тотучыга бер хөрмә бирсә, диде. Яки бер стакан су бирсә, диде, яки бер стакан сөт бирсә, диде. Теге бер хөрмә дигән сүз теге шыпырткына, монда әйтик, Ахтам хәзрәт бүген авыз ачтыра, мин шыпырткына үзем тән ике алып киләм дигән хөрмәне, Ахтам хәзрәтнең хөрмәсен калдырып, миген алчык зәрлә диде. Ул түгел, кайсың шундый әкәмәтләр дә бар. Менә микин алыгыз әле бит инде. Менә ул беренче булды инде менә. Ахтам хәзер бу ифтар кыла. Димәк, аныкы, син аны аны өлешә кермисең. Башка вакытта ифтар кылдыр, башка көнгә кылдыр, алдан китер ризыгыңны. Айсам теге мәмин хөрмә капсын әле дип бит инде. Аллаһ Тәгалә бит нияткә карап бияли. Шуңа бу сүз барды нәрсә турында? Безнең бит инде мәчетләрдә ифтарлар китте бит инде. Иң беренче үзебездә ифтар Үзәк мәчеттә булды. Кайчан булды? 2008 елның Рамазанында. 2007 елның Рамазанында Балтач бистәсендә бер ифтар булмады ир-атларга. Бер авыз ачтыру булмады. Битек бу. Хәтта ашлар да туры килмәде. Иратлар булмады. Шуннан бабай белән сөйләшәбез. Нишлибез менә? Ничек? Ничек халыкта ифтар дигән сөннәтне торгызырга? Ә кеше бит курка өйдә авыз ачтыра. Нәрсәгә мәшәкать авырсына? Әйдәгез менә, җыелабыз. Акча да юк, ни дә юк заманда. Әй бит инде, әйдә менә кем күпме тели, өйдә мәшәкать аңа. Әйдә менә кем тели 500 суммы, 100 суммы бирә. Шунда бер мәктәп баласы һәм бүген ха- бүген Устин ха- мәктәптә укытучы ул егет әйбәт инде. Килде, хәзрәт, мин дә бирәм әле дип, 10 сум бирде. Мәктәп баласы нинди акча булсын анда? Шул әни ипигә биргән акчадан калызда чыккан, шулаймы? 10 сум алып килде. Нәрсә әйтим мин аңа? Энем, нәрсә алып бай буны тәңкәгә? Алла разый булсын. Менә, менә шушы егет турында сүз бара менә монда бер хөрмә дигән сүз бит инде. Шуңа җиңел сиңа бер-ике хөрмә таратам да мин бөтен кешенең савабын алам, әйеме? Юк, алай түгел. Пропорциональ, ягъни син мөлкәтен нинди, синең мөмкинлеген нинди? Менә син ничек бирә аласың? Үзенең малыңнан чамала да һәм шулай итеп бу айда инде әлбәттә кешене ашат, кешене ризыкландыр. Әлбәттә, инде ифтар дип әйткәндә, хәзер Аллаһу шөкер, мәчетләрдә киңәеп китте. Иң фазиләтле ифтар кайда, җәмәгать? Иң фазыйләтлесе. Без әлбәттә кеше саны дип әйтәбез. Сүз дә юк. Ә бит инде иң фазыйләтлесе өйдә булганы. Син өеңә кертәсең 10-15 авызлар кибеп беткән, әлсерәп беткән, Аллаһның рәхмәте өелгән 15 кешене. Алар сәлам алейкум дип утыралар, ураза хәлендә син өендә дога кылалар. Шуннан соң Синдә авыз ачалар һәм сиңа рәхмәт әйтеп чыгып китәләр. Син 15 кешенең авыз ачтыруын алдың. Син бу 15 кешенең йортыңа еллык бәрәкәтен алдың. Менә безнең элек авылларда, өйләрдә күпләре дә бардыр, әйт инде. Ләкин бу гына хәзер инде теге зур теге мәчеткә генә күчеп калды мәсәлән, әйт инде. Ягъни өйдә әлбәттә мәшәкать инде ул, әйт инде. Ну, урамда инде менә ике күршене алда инде, 3-4 күршеңне. Сорау бирәләр, ә анда бит ураза тотмаса ярыймы соң? Рамазан изгелек ае. Күршең ураза тотмый торган тәмәке тартып кына төпчеген ташап керде сиңа, әйме? Син алдың күрше хакын кунак иткән әҗер алдың. Күршедә тора әби кайсы диабет ураза тота алмый. Нияттә ураза тели, ләкин тота алмый ул. Яки анда күршедә килен, яки анда хатын ураза тотты, нәкъ шул көнне көне туры килде хәзер. Ураза түгел хәзер. Нәрсә ул хәзер анда гөнаһлы кеше кебек читтә торамы? Яни күрше хакы, туган, кода, кодагый чакырды шулаймы? Ураза тотам, тотмыймы? Ләкин син инде алдың авыз ачтыруга түгел, ә Аны кунак ит савабын алдың. Быел ураза тотмыйча килде, иртәгә оялып уразага керә. Шуңа теге бер җитәкче кеше бер авылда бездә юк инде ул Балтачта күп барадан чикми икән, Казанда әлеге шундый гадәт бар иде, Коръән ашында бөтен кеше Коръән укып чыга. Бөтен кеше рәттән Коръән укып чыга, анда Коръән укучы кеше чакыртылган булганнар. Шуннан бу җитәкче, зур җитәкче кешегә шул нинди мәҗлестә утырып килгән, и хәзрәт укырга кушкан рәттән. И бу укый алмаган. Шул хәтлек уңайсызлыгың шуннан соң инде Коръән укыры, намазга иран хаҗга барып кайтты. Әлхәмдулилла, гайбит инде. Менә шушы бер Коръән укыту, уңайсыз хәле калу аны дингә кертеп җибәргән. Шуңа газин кардәшләребез менә бу ифтар мәҗлисенә килгән вакытта да нинди чит кешеләрне килеп ашату гына түгел. Мин әй килешәм, мәсәлән, Казан шәһәрендә мисал өчен студентлар күп мәсьәләләрне бит инде, әй менә без студент вакытлар йөрдек, әй бит инде. Шуңа күрә анда икенче мәсьәлә, әмма ләкин менә авыл җирлегендә йортыңа чакырып, бу кешедән бәрәкәт алу, бу, әлбәттә, инде иң зур әҗер дип әйтәбез. Шуннан соң пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, бу айның беренче өлеше рәхмәт өлеше, икенчесе мәгъфирәт һәм өченчесе тамуктан котылу. Менә бу хадис турында хайран уйлап йөргән идем. Нигә Аллаһ Тәгалә беренче 10 көнен рәхмәт 10 көнлеге ди? Икенчесе мәгъфирәт, өченчесе уттан котылу. Без бит һаман да, һаман да нәрсәне безгә кушсалар, без уйлыйбыз, за что? Да, теге нәрсәгә? Мин нәрсә эшләдем? Тагын инде миңа, тагын миңа йөкләделәр инде, әй бит инде. Аллаһ та безгә фарыз кылыч, без уйлыйбыз инде, тагын безгә нәрсә йөкләгән, әй бит инде. Рәхмәт, Аллаһ та үз рәхмәте белән безне менә беренче ун көнлегендә кертә. Икенче ун көнлегендә нишли күңелебез? Әкренләп йомшара башлый. Ахыргы ун көнлегендә без инде әзерләнәбез, без пешеп җитәбез. Һәм нәкъ менә шушы инде ахыргы ун көнлегендә аеруча игътибар итеп, шушы кадер кичен алып Аллаһның бәрәкәтен алырга мөмкинбез. Һәм шуннан соң пәйгамбәр саллаллаһу төгәлләп әйтә бу хәдисен. Инде шушы айда дүрт әйбергә игътибар итегез. Дүрт әйберне Дүрт әйбергә ирешү игътибар итегез, арттырыгыз. Икесе белән Раббыгызның ризалыгына ирешерсез, ә калган икесеннән башка сез берничек тә булдыра алмыйсыз. Беренче икесе ул Аллаһның Раббыз, Раббыгызның ризалыгына ирешә торган икесе ул да булса ла илаһа иллаллаһ дип шәһадәт әйтү һәм истигъфар әйтү.

Менә Аллаһ та безгә әзерләп бирде. Нәрсә сорарга соң? Миндә вроде машина да бар инде, бакча да бар инде, тагын нәрсә кирәк инде? Җәннәт. Һәм уттан котылуны сорау. Менә бу инде Рамазанны безгә зур мөмкинлеге. Һәм инде пәйгамбәр салсам төгәләп әйтә, берәү инде ураза тотучының авызын аңа су эчертсә, Аллаһ Тәгалә аны Аллаһ Тәгалә аны минем хавудымнан, кыямәт хавудыннан су эчертер һәм шуннан соң беркайчан да сусамас һәм давыл җәннәткә керер, диде. Шуңа күрә койлерлар бушаган икән, кемгә кирәк җәннәт? Кемгә кирәк хавуттан су эчәргә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм? Әйме? Һәм шул вакытта җәмәгать без менә бик зур игътибар итәбез нәрсәгә ашыгабыз Рамазан инде авыз ачтыра, авыз ачтырырга. Ә бит Утыз ел элек мәчет юк. Ничегрәк, кая тарих укыйбыз? Ә бу ут нәрсә белән яна? Бу нәрсә белән җылына? Бу нигә чиста? Нигә монда хәзрәт бар? Бу үзенә үзе шулай барамы? Шуңа күрә дә кем ураза тотучыны авыз ачтыра дигән сүз астында ук тора. Мәчетне карау, мәчеткә иганәлек кылу, шушы Аллаһ йортын тоту, менә бу беренче чиратта торган истиңкарчылык. Ася бу көнне без теге ифтарга басым ясыйбыз. Мәчет исәбеннән, юк. Мәчеткә хезмәт кылу. Менә бу безнең иң олы изгелегебез. Инде Аллаһ Субхану Тәгалә үземә иң элек һәм һәркайсыбызга да шушы Расул алейхиссалам хәдисләре белән вагазлы насыйп кылсын. Инде Аллаһ Субхану Тәгалә якынаеп килгән Рамазан айларыбызны Аллаһ Тәгалә җиңеллек белән Аллаһның рәхмәтен яшерлек итеп, бәрәкәтен алыр итеп Аллаһ Тәгалә гыйбрәт күрергә,